Wĩ mwega mwĩroreri wa video yakwa, rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Wanjebi na ũmũthĩ nĩ ndacoka rĩngĩ, nĩ njũĩ nĩ njikarĩte kahinda kanene itarutĩte ka video no ũmũthĩ nĩ ndacoka na nĩ ndacoka na ka video kerũ. Ũmũthĩ ndĩrenda twarie ũhoro wa gũcokagĩria Ngai ngatho hingo ciothe and na kũmwĩraga nĩ thengiũ, kũmuonia twĩna gĩkeno nĩ maũndũ marĩa akoretwo agĩtwĩkĩra. Niĩ ndĩreciragia thĩ ya, mũthenya ũngĩ ndĩreciragia ũrĩa Ngai akoragwo atwĩkĩire maũndũ maingĩ, no rĩrĩa twagũthwo nĩ mathĩna, rĩrĩa twona mathĩna maingĩ twambagia, twambagia gũ complain, twambagia kũnugunĩka, tũkambia. tũkambia kuga you know tũkambia kũrakarĩra Ngai, tũkona mathĩna hingo ciothe, o kũrĩa wathiĩ no mathĩna ũrona, no mathĩna ũrona, ũgatinda ũkĩnugunĩka ona ona andũ arĩa angĩ ona mũndũ akũgeithia, ĩĩ ĩĩ wanjeri ũhoro waku? The first thing kĩndũ kĩa mbere ũramwĩra, ĩĩ ndĩ mwega ĩĩ, no ona ũrĩa nyitĩtwo nĩ mathĩna, ũkariganĩrwo. Ngai maũndũ marĩa mothe anagwĩkĩra, ta rĩu ndĩreciragia atĩrĩrĩ, nĩ ũĩ gũkĩra o mũthenya ũgokĩra we Ngai agakũhe muoyo o mũthenya kĩu nĩ kĩrathimo. Angĩkorwo nĩ ũrakomire hwaĩ na ũrakomire wĩ mũhũnu, na nĩ wokĩra ũmũthĩ na nĩ wona mũthenya ũyũ, kĩu nĩ kĩrathimo. Angĩkorwo wĩna mwĩrĩ mwega, ndũnokĩra ũgĩturagwo nĩ magũrũ, ndũnokĩra ũgĩturagwo nĩ moko, ndũnokĩra ũikio nje, kĩu nĩ kĩrathimo kuma kwĩ Ngai, na kĩu nĩ kĩndũ gĩa gũcokeria Ngai ngatho. Angĩkorwo wĩna mbeca cia kũrĩha rent, kũrĩha nyũmba yaku. O mweri o mweri Ngai nĩ arakũhe, na nginya wĩna mbeca cia gũtwara ciana ciaku cukuru, kĩu nĩ kĩrathimo kwĩ Ngai, kuma kwĩ Ngai. So rĩmwe ona twanyitwo nĩ gathĩna kanini ũguo twambagia kũnugunĩka ũkona ĩĩ wĩna mathĩna maingĩ, ona ũrĩa wa, o mũndũ o wothe wona ĩĩ ng'ania wĩ mwega, ĩĩ ĩĩ. Niĩ ndĩ mwega tiga no ũrĩa ndagũthirwo nĩ mathĩna. Kana akwĩra ĩĩ ũhoro wanyu ciana cihana atĩa, nĩ njega ĩĩ, no ũrĩa citarĩ na school fees. Hingo ciothe gũtirĩ o waria o kiugo gĩkũrĩkĩrĩria na kaũndũ koru. Gũtirĩ hĩndĩ ũngĩra mũndũ uge ĩĩ tũrĩ ega, ndĩrakwĩra Ngai nĩ mwega nĩ tũkĩrĩte twĩna thayũ, twĩna gĩkeno na... Twĩna hinya Ngai nĩ atũhete hinya. At least ũgacokeria Ngai ngatho. So ndĩreciragia, ndĩraikaraga ngeciria atĩrĩrĩ, rĩmwe no tũkorwo tũtarĩ andũ a gũcokia ngatho, nĩ tũkoragwo tũrĩ andũ, rĩmwe tũnua tũtũ twitũ handũ ha gũkenia Ngai na gũcokeria Ngai ngatho, nĩ gũ complain tũra complain na ũcio nĩ ũndũ ũtarĩ mwega. Tondũ kũrĩ mũndũ ũtarĩ na ritho rĩmwe arona na rĩmwe, kũrĩ mũndũ ũtarĩ na magũrũ, kũrĩ mũndũ ũtarĩ na moko, kũrĩ mũndũ ona ũtaumaga ũrĩrĩ-inĩ ndangĩhota nginya kuma, no we Ngai akũhete moko na agakũhe magũrũ na agakũhe maitho, no wĩigue, no warie wĩna magego, yaani Ngai akũhete, nĩ akũhete indo nyingĩ, no we ũrona gathĩna gaka tu kamwe, gaka kanini noko ũrona. Na wona kau ũkona ĩĩ we ũtũraga na mathĩna. Na nĩ ũĩ ona ũndũ ũngĩ menyete nĩ atĩrĩrĩ, o ũrĩa ũthiaga hingo ciothe ũkiugaga mathĩna mathĩna wĩna mathĩna, hingo ciothe ona woria ĩĩ no kuga we ũrĩa wĩna mathĩna, mathĩna macio mathiaga na mbere na kuongerereka hingo ciothe. Mathĩna macio matikanathira tondũ ũcio nĩ caitani ũragocithia tondũ... o ũrĩa ũrathiĩ na mbere na kũgocithia caitani akenaga mũno mũno mũno mũno tondũ ũguo nĩguo arenda ũmũgocithie. Kuga ĩĩ niĩ no kũrwara nĩ ndarwarire ndũraga ndĩ mũrwaru, akauga oo aa ona reke nguongerere kĩndũ kĩngĩ, reke nguongerere kĩndũ kĩngĩ, aa nĩ kũgũrũ gũgũturaga? aa ona gũkũ kũngĩ reke ngũrehere. ngũrehere thĩna. Na tondũ already nĩ ũhingũrĩte kamweke kau ga kũnugunĩka gũ complain rĩ, athiĩ akĩongagĩrĩra, ũcio nĩ mũrango ũhete caitani kamweke kau ga gũthiĩ na mbere na gũkuongerera maũndũ matarĩ mega. No ta cenjia ciugo ciaku, wambie kũgocagia Ngai. Ona wokĩra ũgĩturagwo nĩ kũgũrũ, ndũkae kũhe caitani kũmũhe... kũmũgocithia. We ona mũndũ akũria tuge mũndũ akũria ĩ ũhoro waku ng'ania? A ithuĩ tũrĩ ega Ngai nĩ atwĩkĩte wega nĩ atũrathimĩte. Ona okorwo ndũrĩ nacio uga wĩ nacio. Tondũ Bible yugĩte reke arĩa matarĩ mauge menacio. Reke arĩa matarĩ na hinya mauge mena hinya. Ũguo rĩ... Nĩ tũtige kũgocithia caitani, hingo ciothe reke tũgocithie mwathani, tondũ twarĩra mathĩna maku Ngai, tiga gũtwarĩra binadamu, tiga gũtwarĩra mũndũ wa thĩ mathĩna maku. We ona kwĩra mũndũ, ĩĩ gũkũ no mathĩna tu tũtũraga namo, hau ũrona hena mathĩna rĩ, reke tũtwarĩre Ngai. Rĩrĩa ũgũthiĩ ũgaturie maru ũkahoya kana o ũrĩa ũkĩhoyaga, ĩra Ngai. Ngai. Ngai nĩwe ũngĩgũteithia na nĩwe ũngĩkũruta hau ũrĩ. Ũguo rĩ, reke tũtuĩke andũ a kũgocitha Mwathani, kũgoca Mwathani, andũ a gũkenerera Ngai, andũ a hingo ciothe ũikare wĩna gĩkeno. Onokorwo maybe ndũnona, nĩ ũthire thoko, ndũnendia waru ũmũthĩ, kana ndũnendia mbembe, mweri bado ũrĩ o ho, mweri bado ũkoragwo na thikũ cigana, thikũ thate, bado wĩna thikũ ingĩ cia kũ make mbeca. na Ngai ndangĩgũtiganĩria. Just because ũmũthĩ ndũna make mbeca, ndĩra maanisha atĩ ndũkana make mbeca. Ngai e hamwe nawe na nĩ egũthiĩ na mbere na gũkũnyitĩrĩra. Ũguo rĩ, andũ aitũ, reke tũtuĩke a kũgocithia Ngai maũndũ-inĩ mothe, o na ciugo-inĩ citũ, hingo ciothe, na kwĩra Ngai nĩ thengiũ. O na wokĩra ĩra Ngai, Ngai nĩ thengiũ nĩ wanjũkĩria wega. O na wathiĩ gũkoma, ĩra Ngai nĩ thengiũ mwathani nĩ wandĩndia wega. wega. Ona rĩrĩa wĩ busy na tũmaũndũ twaku, mwarĩrie ona ngoro, to hingo ciothe, to nginya atĩ warie, okorwo ndũraigua kwaria na kanua rĩ, ona ngoro-inĩ to nĩ ũiguaga nginya mahoya ma ngoro. Rĩu ũgaikara ũkĩraga, Ngai nĩ thengiũ, nĩ njũĩ mwathani Ngai ona nĩ ũkũhe mbeca cia kũrĩhĩra mwana wakwa cukuru. Ngai nĩ njũĩ nĩ ũkũhe mbeca cia kũrĩha nyũmba mweri ũyũ. Ngai nĩ njũĩ... Ndũngĩnjonora mwathani tondũ niĩ ndĩ mwana waku, na nĩ thengiũ, nĩ njũĩ wĩna mũbango mwega, nĩ njũĩ Ngai niĩ ndũkũndiganĩria, nĩ njũĩ Ngai nĩ ũkũhonia, nĩ njũĩ Ngai nĩ ũhonetie. Thiĩ na mbere na kũgoca Ngai, ona okorwo nduonete result, thiĩ tu na mbere na gũcokeria Ngai ngatho. Na nĩ wamenya, reke ngwĩre, Ngai nĩ e... nĩ egũcokia mahoya maku na arĩkũheaga kĩndũ gĩa gũcokia ngatho hingo ciothe. No ta ũrĩa, tuge mwana waku hingo ciothe atindaga agĩgũ complain ĩra na nĩ ũramũhe, nĩ ũramũhe kĩndũ atinda akiuga mami ndirĩ ndũheaga gĩ, onawe rĩmwe mũndũ nĩ ũkũigua ah kaĩ mwana ũyũ atarĩ ngatho, hingo ciothe no gũtinda agĩ complain. No mwana waku angĩtinda agĩkwĩra ĩ mamu. Ayayaya, nĩ thengiũ mũno, ũngũrĩire kĩratũ gĩkĩ? Iiih, kwanja kĩratũ gĩkĩ nĩ gĩthaka ma. Ta ndora, ta ndora ũrĩa ndĩrathiĩ haha ũũ, yaani nginya ũkaigua iih, nĩ ngũthiĩ gwethera kairĩtu gaka gakwa tũratũ tũngĩ, nĩ ndona ũrĩa akenete. So ona Ngai nĩ gũkoragwo, rĩrĩa arona. Ũrona ũkĩmũcokeria ngatho hingo ciothe ũkenete nĩ indo iria akũrathimĩte na ona bado no ũrehoke kaĩ ici ingĩ wetereire akũrathime no ũrathiĩ na mbere na kũmũcokeria ngatho. Ngai akoragwo akũigĩire indo icio na nĩ cigũgũkinyĩra. We cenjia kanua gaku reke gatuĩke ga kũgocithia Mwathani no ti kũgocithia Caitani.